rova munhu wobva atiza tosara ndisu tatarisa munhu ende motokari yachina moment yainotsika munhu kuti bhumu apa kumukoma kuti ndozomhanya inini kana ndobva mutakshop inenge yaenda crossing mazebra crossing anova anotoshanda nokuti vamwe vemota zveshuwa vanonzwisisa asi vemakombi vemakombi vemakombi vemakombi tokumbirawo polisi kuti dai zvaibvira yambopatrola nekuti mbavha vanhu vari kuchekwa nemapanga kuno kwanhu vari kufa muhopli kuno kwaokay bcause munhu wese akangononoka kuuya kana na7 o'clock dzemanheru 8 o'clock dzemanheru kunototyisa kufamba unotoshaya kuti wodii pamashops and vari kubreaker vanobreaker and vanofambawo nezvinhu zvakasiyana siyana mapanga vamwe vanofambawo nepfuti zvinosiyana saka tinokumbira kuti police or even homeside ikwanise kutibatsirawo panyaya dzakadai so zviri zvembavha zvonzi mbavha anoti pakaiswa mahamba apo nepapo aiwa mbavha munhu akabatwa anoendwa ujeri akapfurwawo afa ndizvozvo ndozvatinazvo chete mukuru pakanaka

maita dambudziko rekubiwa kwezvinhu muri kunzi mune mbavha dzarura zvisikaiti koita nenhau yeroad eh, vari kuchema nenhau yeroad kuti road yapinda iri mudzimba iri mumusha stereki sa muri kukumbirwawo weroad motibatsirawo nemazebra cross nemahambo kuti zviite zvakanaka vachichema kuti zvakare nenhau yekuti polisi dai tikwanisa kupatrorawo either mudzimba usiku kana kuti muroad imomo kuita kuti zviite zvakanaka zvichikwanisa kutibatsirawo ndatenda zvavo amene kuti getinzwe vagari vemuno muhoply vanoshandira paokei pacho kuti zvakamira sei ya makadii makadii vabereki hata chichemo chakanaka chaizvo inhau yakanaka chaizvo yamauya nayo imi ndoitwawo vamasuka vamufambi tisi toshandira ipapo paok pacho papo pabasito paok e, eh, panga zvanga zvakanaka chaizvo kuti muise mahambu kana zebra crossing nekuti ndopanokurosera vana vedu vechik chikoro vachienda kuchikoro ndopanokurosera vabereki vakawanda ende eh, inhau iyoyo yanga yakatotinakira singaiti nokuti tichitarisa panoitika zvimwe zviitiko munhau idzodzo dzekukurosa kwevana vechikoro nenhau dzekuti vabereki vakurose ipapo saka mota dzinenge dzava kumhanya zvakanyanya saka pakaiswa mahambu tinoona sekuti zvinhu zvinobatsira nekuti panhu pari bhizi zvakanyanya zvisingaiti asi chichemo chedu changa chakanaka chaizvo kuti dai paitwawo izvozvo zvekuiswa mahambu izvozvo kana zebra crossing zvinhu zvaigona kutibatsira nekuti vanhu vemunharaunda vachema chema vakatombofunga zvekuti toisa temene mazebra crossing but iri pamutemo manje zvinenge zvisingakurudzirwi asiwo tangoisawo kuti chichemo ichocho chikadavirwawo kokuvakuru kuti vatiitirewo zvinenge zvasechichemo chaiswa kuvakuru chekuti vatiisirewo chi mahambo kana mazebra crossing zvinhu zvanga zvakanaka chaizvo ndinotenda zvangu isusu ka chichemo chedu panyaya yerodi chinohwani tine vana vari kuenda kuzvikoro vanokirosa roti vamwe vana havasi kutokwanisa kutoenda kuchikoro vari vega vari kuperekedzwa nevabereki hongu mahambu tinawo atakaisirwa kuti vanokwanisa kunge vachikirosa nepapo but hazvisi safe saka chichemo chedu chiri pakuti dei vakwanisa kutiisirawo kana kuti mazebra cross at least anobatsirawo kuti vana vacrosewo zvakanaka because road yedu ine njodzi isingaiti eh, kuvana vari kucrosa road vachienda kuchikoro saka chikumbiro chedu chakanyanya chiri kumirira vana tokumbirawo mazebra cross makatiisirawo mazebra cross zvinogona kutiitirawo zvakanaka ndonga ndo chichemo chedu bedzi eh, ini ndinoshandawo paok pari kuita problem yekuti vana pakucrossa road tiri kudawo kuti dai zvaibvira ka matiisirawo zebra crossing because hapana malines ekuti motika dzingamirire vana vana vanenge vada kurosa kuenda kuzvikoro nyange even vanhu vakuru chaivo vari kutsikwa nemota chichemo chimwe chatinacho kunoku ndechekuti tiri kutokumbirawo polisi kuti dai zvaibvira ka yambopatrola nekuti mbavha vanhu vari kuchekwa nemapanga kuno kwanhu vari kufa muhopli kuno kwaoke bcause munhu wese akangononoka kuuya kana na7 o'clock dzemanheru 8 o'clock dzemanheru kunototyisa kufamba unotoshaya kuti wodii hakutofambiki because unenge utotya kuti nhai ndorara kwandandiri here but kuti uone kwekurara haukuwane so chichemo changu ndechekuti tiri kukumirawo polisi kuti dai yatibatsira mbavha dzanyaisa muhopli dzanyaisa not even paho paokay chete but muhopli chichemo chatiri kutokumbira kuti nhai weduwe kana muchikwanisa kutibatsira tibatsirewo ndiri kuchemawo nemi mbavha dzanyanya mbavha vanhu vari kuvhurwa kana madhoo chaiyo imwe ishu ndeyekuti vakomana vaka vane vakatopfeka nemamask vanenge vane matemo mabhemba vanhu vari kuchekwa vanhu vari kukwara so we cannot uh, die in silence tiri kutokumbira tiri kutochema kuti dai matibatsirawo vana vehopley ndatenda hangu isu sevagari vepana va muhopley muhopley pana va pamasteps tine dambudziko rakati kurei nenhau yerodhi e, rodhi mayakauya yakauya mumusha muri kugara vanhu saka dambudziko riri kuitika nguva zhinji here vana vechikoro e, vari kucrossa each and every day vachienda e, vachicrossa road saka tine macases akawanda anotoitika pasvondo rega rega e, panotsikwa vana vechikoro even vabereki nokuti rodhi iyi inocrosswa eh, kumhiri kwerodhi kune kiriniki kune zvikoro kune zvibhorani kune dzimba vavakidzani vachingo e, shanyirana saka road iyi iri mumusha saka taikumbira kuti dai zvaibvira paiswa e, mazebra cross kuitira kuti vese vanenge vachidarika nemota vakwanise kurijisa mota dzavo wapana nemikana nevana vechikoro uye nevabereki noda kuti rodhi iri mumusha chaimo chaimo munogarwa nevanhu saka chikumbiro chekutongoti zveshuwa havana vechikoro even vanhu vakuru chaivo chaivo vari kutsikwa each and every day saka tiri kukumbira zveshuwa kuti rodhi iyi iswe ma Eh, zebra cross tatenda hangu. Paroad apa ka handioni sekuti panoda kugadziriswa nemhaka yekuti mahambo paroad apa mahambo haasi kubatsira panoda kubatsirwa ne mazebra crossing especially handika asi seroad yatiri kushandisa sekunge itemporary road Ah, zvese zvinogona kungotiomei sezvo hungu pari zvino ka eh, vana vari kutsikwa asi setembaro road futi ka handionise kuti pane chekuti tinganyatso kuitwa nokuti yekuko kana yavhurwa its obvious apa panenge pasanyanyi kushanda asi pari zvino ngavaise mazebra crossing mazebra crossing anova anotoshanda nokuti vamwe vemota zveshuwa vanonzwisisa asi vemakombi vemakombi vemakombi vemakombi vemota ava nedzimota zvavo vanonzwisisa nokuti apa tiri pano apa panotodarika vana vechikoro vemota vanotomira asi wekombi anogona kuya asingamiri saka ndo maonero angu ini ipapa handina kungu zvakawanda zvandingataura right orit e, eh, parhodhi yedu iyi tinoifarira yakatinakira asi chichemo chatiinacho isu sevagari vekuno uku kuhoplika e, pamahambu uchangoti bve pamasteps pane pari kuita vakomana vari kukwira pamatende vayava saka vakomana ava ndo vatove dambudziko parodhi iyi e, dai mapurisa anga akwanisa kutibatsira kupota achiuya achiita mapatrols e, kumanheru kuya kuya e, zvinotibatsira kuti vakomana ivo vakambobatwawo panosara panaka road yedu yakufambika zvakanaka and then pamahambo ipapapo ndoona sekuti vanokwanisa kuisawo mazebra ma cross lines ndiwo anenge ari nani nekuti panoredusa motikari speed ichida kuti inegotiate mahumps ndo panobva paona vakomana vai access yekupinda mumotikari dzavanhu ya ndofunga ndiwo chete zvandoda kutaura wena mino eh, ini ndiri murairidzi wepastarlight academy eh, mugwagwa watisanganisira tsaona dzakasiyana siyana vana vari kudhumwa nemotokari vana vamwe vanotadza kuzopedzisira enda kuchikoro nenguva nokuti road inogona kumboyo yakaloka saka vana vanotadza isu tisi chikoro chedu ndo chiri mudhuze dhuze neroad saka ndasangana netsaona dzakati wandei tinobatsira maticha vana vanodzidza kufocus vanodzidza kuzasi vanodzidza glenora vanoita sei pakundiuyapusa vana makuseni nepatiri vapitsaona masikati saka tsaona idzo dzedzo taona kuti dzinenge dzakatiti wandirei In comes a musical tinkle. Yeah, my name is Culture. One single figure as a culture. And uh, let's follow Ultra Media Zimbabwe on Facebook, Instagram, Twitter. Anopedza. E, makadiko inini tinogara kuhoply tine chemo chedu cheparoad apa hatisi kukwanisa kucrossa road kana mota fanika makuseni tichicrossa road tichienda kuchikoro mota dzei dzakawanda uyezve dzechimhanya hatikwanise kucrossa road apa panenge tochida kuisirwa mazebra cross ekuti tikwanise kucrossa plus dzimwe dzenguva tinogona kudzoka kuchikoro zvekuma 6 kwakuda kunosviba tinosanganawo nevanhu vanenge vachiita zverobhari mumastreets medu saka vanhu ivavo tinokumbirawo kuti motiisirewo polisi motiisirewo ma mazebra cross ekuyambuka nawo paroad apa pa tikwanise kuenda kuchikoro zvakanaka tidzidzewo zvakanaka tatenda ini ndinoitwa tatiana so ndiri muyoung interpreneur anoshandira paokek hopley ndine shop yangu yandinorana so ndine challenge tine officially tine challenge yatinayo pamashops ari padosendes so nyaya iripo ndeyekuti muhoply makanyanya kuwanda mbavha last month ndakatosangana nechallenge yekuti ndakatopindurwa nembavha mushop ikandibira mari nemafoni saka taitongokumbirawo kuti paitwawo something chekuti papolisi pa, igone kukwanisawo kupatrolawo yechi yechitarisa mashops even mudzimba chaimo kuti hapana chiri ku hapana mbavha dzinova dzichitenderera here usiku ende pamahaa paitwa paiswa ndopaiswa hamu Eh, hambu kwete zebra cross ah, vakatiisira mahambu ekuti wo motikari inomira zvinonzwika mumwe anorova munhu obva atiza tosara ndisu tatarisa munhu ende motikari yachina moment yainotsika munhu kuti bhumu apa kumukoma kuti ndozomhanya inini kana ndobva mutakshop inenge yaenda mota asi munhu ne ndichimuziva kuti anogarwawo pakati kwautomirira munhu atsikwa asi motikari inenge yatotiza saka tikusangana nazvo zvakawandisa ipapo vakatiisirawo mahambu motikari dzodzorowo speed zviri zve mbavha zvonzi mbavha anoti pakaiswa mahambu apo nepapo aiwa mbavha munhu akabatwa anoendwawo ujeri akapfuurwawo afa ndizvozvo ndo zvatinazvo chete mukuakanaka vadzidzisi vepasalet parodha patoita netsika pavana echikoro pakukurosa taroerwa vana kwana nemota takambochema tichava tiso mazebra kuti Vana vaiti vakarama veroti ndatoti mhamba ari nani pari kufa vana vechikoro uyezve kana vanhu vakuru chaicha iri nzira hombe inoti vanoenda kukiriniki vanoenda kugoho vanouya pachikoro harodhi yakashatisa zvinhu zvisingaiti nevatigadziso kuti tiso zebra kuti vanoona kusuruka zvakanaka tine vana vafa vakawanda ipapa Ah, kuti dai pakaiswa kana mahambo kusaidi kuchibva kumaropa so kozinga mota dzokangotombobuda kana murodhi munhu anenge achikosira pakanyanya kuita straight hapana nachine muvhundudza kuti anga achiona kuti ari kufamba sei saka pakaiziwa kana rimwe hambu kusaidi uko kuyoti mahambu kumhambu tikagaidwawo pakati zvinenge zviri nani plus hamba vazveshuwaka vava dziri kuwanda panapa saka pakamboitwawo zvimwe zvinenge zviri nani panoita sepati nani aya ndithingi ndo chete taura hangu panyaya yekuti yembavha dziri parodhiyo iyi hapana zvimwe zvingaitwa here kuti kana kondosviba kana kuti kwasviba hapana angakwanisa kuchengetedza marodziwo aya here pambavha dzimwe dzinenge chirobha vanhu kana kuchekera matraks matendi zvokuti kana munhu achitofamba ipapapa vanotojambira vachitokwira vachitocheka matendi mbavha dzinenge dzakagarira murodhi iyoyi vamwe ndo vanenge vachitiwo kana munhu asvibirwa vaakutobata munhu uyoyo vaakutomurobha imbavha idzodzi

taiva nechikumbiro chakakura kuti area iyoyo pagone kuva nepolice ingapatrola munguva dzemanheru nekuti inzvimbo yanyanya kuurawa vanhu zvakanyanya kubiwa kusechwa kwevanhu kuurawa kwevanhu kuchekwa kwematende matrucks paitika zvinhu zvakawanda saka tiri kuti ipapo paarea iyoyo dai pagona kuti pawane vangapatirola panguva dzemanheru nekuti matambudziko ari kusangana vanhu pane pekuti pa 6 ikangochaya kana 7 pakutonetsa kutofamba nokuda kwembavha saka ndo chimwe chikumbiro changa tinachowo panzvimbo idzodzo kuti tigone kubatsirikana ndatenda ndatenda zvangu